Uduman taa'u jedhe. Kabiira janiin gaafa sana kadara isaa muxaalchisu. Amma waan janiin hin beekne. Jiruu sanirraa kaasi amna hedduun deeme baabaa kayya. Miskiina wallah. An miiluma lammaa as dhaabbadhu kanaan magaalaa duniyarraa ni bareeddi jaan ta'in an keessa dhaabbatin numa takkatti. Kata minaa siima baabaa kayya. Bakka itti namni gammadu Bakka namni itti bashannanaaf horii isaa baasee itti deemu. Bakka sanillee ta'in an keessa hin dhaabbatin muraasaan siin jedhu. Yoo Aasiyaa tana taate malee. Jiruu jiruu tanarra caaltu manaa malleen takkaan agarre an duuba. Waan si ajaa'ibsiisu. Yoo rafee hirriiban darasummaan argatu. Waan babbareedduun silaa arge biliclicii san takkaa argee hin beeku du. Yoon rafellee kanuma darasaa wajji deemu yoo waa salfii taa'ee qara'u yoo waa qaari'aa dhabee natti barbaadan faan arga du. Ee miskiina. Gaafa qaari'aa dhabee manaa mannaa barbaadanis ni jira du. Namni bilicliciin sobamu waan guyyaa keessaa argeen sobamaa deemu ilma namaa ta'uu hin danda'u beeknaa siima. Jiruun nuti irraa kaane jiruu tana. Jiruun keessa guddanne jiruu tana. Jiruun itti amiin ibroo naan janne jiruu tana duuba. Bakka irraa ka'e wallaalee namni hasaaree beeka. Badii bakka irraa baddee wallaaliin abaarsa hamaa jedhan afaan Oromootti. Rabbi si haa balleessuu bakka irraa badde si haa wallaalchisu jennaan hasaartee beekte. Waan horaniin deegan jedhan. Waan hortee deeyte. Hortee yoo walaalte ni deeyda. Bakka kaate walaalte ni deeyda ammas duuba. Fashalta kana binaa siimaa kana. Wanjirtiin sii hojjatu. Jiruun jiruu irra caaltu akka hin jirre ufitti himaatu. Beela'uun ni mala, dheebotuun ni mala, dhukkubsatuun ni mala, daaruun ni mala, bakka rafan dhabuun ni mala, namni ija nama muruun ni mala, nama jeequun ni mala. Homaatiifi laafaadha kun. Namni kaayoo qabu alaan ala dhaggeeffachaa hin deemu. Namni kaayoo qabu uf dhaggeeffataa hin deemu. Nama kitaaba tokko laman qara'ee gala jedhu kan iyyaa qabu yoo jiraate amma hunoo isin hin qaceelchaa karaa kana gabbayaatu. Makiinaa kana isin dhaabee deema rabbiin nama hedduu qabatu. Of hin sobin. Jala muri. Ibnu Qayyim akka jedhu rahimahullah. Al-ilmu in acxaytahu kullak yucxiika bacdahu. Miskiina. Yoo qaamaa qalbii itti uf kennite ilmiin cinaa tokko sii kenniti jaa Ibnu Qayyim. Ilmiin laaftuudhaami. Ilmiin boontuudha. Namaa uu dhabdee hin beeytu isiin. Waan kashalabbillee hin feetu ammas. Waan jum'aa fi kamisa jum'aan tolee sabtii dabalataa jeti darsaan dur. Jum'aan tole, sabtii dabalataa jedhan. Darasaan guyyaa jum'aa qaraatii hin qabduu mi? Yoo jum'aa kan akka gaariin lulluuqatte sabtii dabalata jedhan jum'aan tole. Kana akkanaa mi? Namni waan akkanaati hin deddeebu. Namni guyyuu maga wallaahi waan si ajaa'ibsu ganda gamaa kana kan hin taa'u. Amata lamaa sadii magaalaa macharaa tana keessa hin baane antu. Takkaa magaalaa macharaa tana keessa hin baane. Magaalaa tana keessa yoon hin ba'e akka nama fashaleetti hin beekatu. Guyyaan sun anaaf guyyaa fashalaati du. Asi gad fiigdee shaayii dhugaa na waliin. Buskuta hin bitin karaa kanarraa. Du'i malee. Naa siima dhaggeeffadhu. Funaana kanan bariin. Funaana kanan bariin. Du'i odoo niiraan keessa si jiruutu. Funaana barta booda. Hin fiigin asiti gad. Amata lamaa sadii narra dabre an ka magaalaa tana keessa miiraan hin bahin. Yoonin imalaaf keessa bahe malee. Waan xiqqoon hin sobamin. Ilmiin boontuudha. Ilmiin qabaattuudha. Ilmiin durees namatti hin haajamtu. Si itti haajama malee. Qaamaa qalbii yoo itti kennite cinaarraa harkatta. Kana jeemnu qayyim. Yoo cinaatti kennite immoo laa yuucxii ka shay'an je. Humaa nurraan galtuu je. Miila tokko achi keessee tokko ala keessee uf dhaggeeffataa meeshaa guduunfitee hiitee qolloftee makiina irra keessee hanga kanan gad dhawee ka'aa moo uf hin sobin babaaki ufillee gowwoomsin ufillee hin sobin tun jala murtee darasicha duran beeku ka beela dhageenya ka dheebuun dhageenya ka dhukkuban dhageenya ka daaran dhageenya dheebu beelaween dhageenya Eessan galaan isa hin yaachifne har'a qara'ee qofa yaadu. Eessan bulaan takkaa isa hin yaachisin maaddiin na dabraa malee. Dhukkubni isa hin yaachisin maaddiin isa dabruu isa yaachisu. Beelti isa hin yaachisin maaddiin na dabruun isa yaachisu. Darasicha sani ka har'a wahiin galee Sheekh Abdurrazzaaq tahee taa'ee qaraa'isu kun darasicha sani malee darasicha baraariidhaa miti. Katabinaa siima kana. Uf hin gowwoomsintu. Bakki tun naafii siimi naafii siimi naafii ati darasaa baraariitti lakkaawamna yoo lakkaawamne illee duuba. Bakki tun bakka Sheekh Muhammad Amiin Harroo irraa bahe bakki tun duuba. Bakka Sheekh Muhammad Walloo irraa bahe bakki tun duuba. Bakka sheekotiin Sheekh Adam Tuulaa fi Sheekh Admaan Watarka irra ruuhiin jiru Sheekh Muhammad Zabuurii fi isaan illee dabalatee bakka irraa bahan karaa isaan irra deeman kana duuba. Namni duniyaa guutuuf kitaaba Sheekh Muhammad Amiin aghlaa kutub fil aalam yoo jedhan kitaaba Sheekh Muhammad Amiin kan rootitu. Ka Sheekh Muhammad wallootitu. Irra qaalii kitaaba magaala gurguramu irra kitaaba barbaadamu nin barbaada yoo jettillee magaalarraan agarre kitaaba sheekota san lamaaniititu. Eessa qaraan? Isa qaraan. Sheekh Muhammad Amiin rabbi rahmata isaa haa godhu. Gaafa qaxroo khatamnu. Sheekh Muusaa Addeellee bira teenyee qalamni magaalaa dirri dhawaa kanan jiru qalamni wayiin kataban. Irsaasaa jira jee irsaasaa gartee ijoollee xixiqqoof ijoollee xixiqqoon qortu kana gartee irsaasaa jira jedhu. Huccuu qaama kiyya kana afaan isaaniitiin nu hima mana isaanii ziyaarree jiru. Qaama kana qamisa kana ol deebisee qaama kana irratti nu makatama jee. Qaamni darasaa kun namni waa beetaamiina hin qabne qaamni kun ni qorrooxamaa beeka. Adii ta'ee irra katabbilleen siif turtii duuba. Kana wakanaami. Maaliif qaamni kun gama dhukkaa'uu deeme beetaamiina waa akka barbaachisu waan hin argatiniif katabbi asirra katabee miila kanarra katabee, kanarra katabee hanga jilbaa gadii kana barreessee hogga darasaa wajjin walii qabnu ta miilarraa san laalee ta harkarraa laalee dubbisa jedhan sheeyniin. Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Shehu Maxamii Farroo afaan isaanitiin guyyaa mana ziyaarre nutti himan. Sheekha sani sheeyni sun. Sheekha dureessa sitti hin fakkaatin. Sheekha tokko bira karaa biyya fajis kana dhaynee darasaa biyyi beela taatee sheekha darasaa yaasee taa'u. Deemaa amata baasaa lubbuu teeysan baasaa deebi'aa. Guyyaa rabbi biyya nagaa godhe walit deebinaa jee sheekha maqaan na jalaa bade biyya fajis tana. Sheekha kana itti dhufne nama lamaan jee. Yaaboo darasaa akkana qara'uuf deemna maal qara'atan darasaan tuunuu majliisa dhaabdee yaate. maal qaraatanii akkamii maalin jiraattan jennaan humaa nya- jirutti- jiruu birootti hin haajamnu sheeka kitaaba munoo qaraayisaa jennee boqqoolloo bitannee ganamaa fi galgalas boqqoolloo akooynee naa fi nama saahiba kiyya tokko jedhamu boqqoolloo akooyne tana ganama akaawwii nyaannee bobbaanee galgala gallee akaawwii nyaannee bishaan irra dhuynee bulla jedhan ta'u. Zamana dheeraa akka dabarsan ta'u. Isin amma takkaa boqqolloo akooytanii? Dhuguma rabbii isin hin baara boqqolloo akooytee ammas. Yoo beelooytilee numa beelooyte malee booda deemnu irraa boqqolloon akka hin jettu. Guyyaa har'aa goggogeetuma ooluu naa wayya malee mixaaxa weessaa fiddaati.

Akkami guyyuu hay akkam jechu maanan kana maaliif hojjaa danfisuu hin dandeenye buna maankaa takka qiccee wanna qiccee shaayii ibiddara danfiftee soogidda hashaboo keessa buufte amma buna buufatuun amma qaaliidha kunam maaliif hin goone ho'ate maaltu si agabseewu bar waa hedduu dandeessaa bar waa hedduu dandeessaa babaa kiyya Waa hedduu dandeessee qara'ullee dandeessa bar. Yeroo yeroo tanarra qaalii akka hin jirre bakka amma jirtan tanarra bakkiti qaalii akka hin jirre qaceellotti akka naa beeytan isin himadu. Ganduma gamaa kana yogga teenyu darasaan hedduun biyya Somaalee yaa'uu waan jaantu jira gaafa sanii. Ani nama biyya Somaalee deemerraa hin muslim bitadhe qarshii dhibba afuriin. Nama biyya Somaalee deeme. Kitaaba irra muslim irraa bitadhetu waan hin deemsa san irra jibbu dachii tan irraa qabu gaafa san darasaa baraarii badawa wanni beeynulleen hin jirtu tu laakiin hin fedhu deemuu san saahibban kiyya hundi qilleensa irratti hafan tu gariin isaanii ilaa ammatti bakka namni bu'ee namni beeku jiru ala waayyaa insaa kanaa jira gaafa san tu namni kitaaba gurguree majliisa dhaabee yaa'adu Kitaaba jalqara umanaa baatan kana jala cichaa. Mubaayila sheekatti ergitanii ofii mana teessanii sagalee waraabanii akka sii galchan yoo taate darasaa miti amma kararra si kaa- makiina anaa sii sirraa kafalaa deem karaa ganda keessanii. Dhuguman sii maa beek. Rabbiin darasaa tuulaa qabata kitaaba qaraatu. Ofiin gowwoomsin. Of hin gowwaamsin hadaraatu. Waan baateef jala citi waan xiqqoon hin gala jettee niyyatii wanni sii dhaamutu. Cidha cidha aruuza cidha yoggaa namni lama ganda kanaa fuudhu dubartiin hedduun ganda kanarraa baatee nyaata gootee dhiirtii hedduun baatee sharaa dhaabdee, yoo fete daasa jaartee, qoraan fottoysitee, waa hunda fidanii, warri cidhaa ka heerumsiisu laffa'ee, waan qabu baasee, ka fuudhu laffa'ee, waan qabu baasee, hoggaa guyyaan gaye namni walitti bahee, ka dhiichisus dhiichisee, ka walitti aaru walitti aaree, ka wal dhowus wal dhowee, ka wal cabsus wal cabsee, nama lama walitti fidanii galan duuba. Eenyu fi eenyu? Gurbaa fuudhu fi intala heerumte. Halkan dhiichisaa san booda gandi ni jiraa? Eessa jiran? Namuu bakka satti achee. Ha milkaawe nam meeqa? Nama lama. Amma naa fi ati akkana dhiichifnee nam meeqa milkeessuu yaada? Kana gaa amma dubbiin gaafiin asi duuba. Axaalibuuna kathiiruun wal waasiluuna qaliiluun. Namni waa barbaada deemu hedduudha. Ammoo ka waan san xumuru nama muraasa jaan duuba. Sunnaatu akkana. Amma kami naafi ati naafi ati amma sanirraa kami? Anilleen oduman deemu darasaa baraarii ta'e warra darasaa daabboo fi fuul ta'e kanarratti hafe anis magaalatti duuba. Akkana moo kana hafe? Akka kiyya kana taata moo? Moo kanaa gaduu taata moo? Eessa buutaatiin kun amma? Itti yaaddee takka waan kana? Gurbaa fuudhu san ta'uu deemta moo nama aruuza dhiichisu ta'uu deemta dura niyyaan ta'e tami. Hangam takka sirraa dhugaadha. Hangam takka sirraa dhugaa. Akkas taatu gaa namni fuudha deemu bilaashii miti duuba. Waan qabu manaa namni amata fuudhe ni caba jaandu. Waan qabu baasee fixee intala san fiduudhaaf. Haadha soddatti kophaa kennee abba kennee obboleessa gudda kennee obboleessa xiqqa waa kennee haboo kennee adaada kennee intala san harkaa fuudha. Imaamu Shaafiin akkana jedhe rahimahullah. Man yaxlubil hasnaa'a namni intala bareedduu barbaade maallaqa irraa ka'uu qabaa jee Imaamu Shaafiin rahimahullah. Namni ilmii barbaadees raaha fi boqannaa fi uf dhaggeeffachaa deemu irraa ka'uu qaba jedhe. Ana akkana je'e duuba, In a'ish, yoonin jiraadhellee je'e jedhan Imaamu Shaafi'iyya walaloo tana, biddeenuma tokkon nyaadhaa je'e je'e duuba. Yoonin awwaalamees kafanuma tokkoonin awwaalama. Ana maalii wali duniyaa je'e. Yaa samaa amxirii dhahaban, yoo feete samii dhahaba roobi, yoo feete waan feete magarsi. Ani jiraadhus biddeen tokko, du'us kafana tokko je'e duuba. Dhiira sani dhiirti kitaaba nuun geesse. Mush nama uf dhaggeeffataa deemuumi. Uf dhaggeeffataan deemin. Uf dhaggeeffataan deemin. Waan manaa baatiif wareegama kafali. Itti cichi qu'adhu. He- Ilmiin abbaa dhuma jennaan abbaa dhootti illee abbumaa qo'ataa jee jeetu. Abbaa dhoo janii gaafa duraa karaa ishee amma watara jiru kana gartee biyya biyya alaa tana abbaa dhoo janiin. Si galee am? Aboo ilmiin abbaa dhumatti haftee jennaan yaa baabaa kiyya abbaa dhottillee abbumaa qo'ataa jee jee duuba. Ilmii namaa sii qo'a. Sheeka feete sheekii shariif bira deemi. Sheeka sii qo'a ilmii. Sheeka sii si bilcheessaa? Maal jette? Abbaa bilcheeffata. Sheeka feete bira teessu amma ati dhuubdee dhuyda birziidha daa'ima seetee ka dhuubdee dhuyda.

Darasummaan dhiiraa kitaabuma tokkoo fi waraqaa takka qaraanan darasaadha tu. Kana hokanaa fi amasii galee. Akkana jedhaniin man yaxlubil hasnaa namni intala bareedduu barbaade maallaqa irraa ka'uu qaba jedhe. Kana hokanaa fi maallaqa irraa kaa'ata. Namni ilmii barbaade boqannaa fi raahaa fi dhaggeeffachaa deemu irraa kaa'atu. Dhiira sanii ilmii nuuf fidee dhiira santu har'allee asiin ga'e ani wanni rabbi irraa kajeelu isin kana keessa dhiirti akkasii hedduun akka argamtuun kajeela qalbii isin cabsuuf hin deemu hamileen isin godhu. Sansalata dheeraa ulamaa'iidha. Sansalata dheeraa tafsiraa. Sansalata dheeraa hadiisaa. Sansalata dheeraa fiqiidha. Sansalata dheeraa mustalahaa. Kha. Sheikh Muhammad Wallooti fi Sheikh Muhammad Amiin nurraa bakka bu'anii biyya Arabaa yogga dhiqan duniyaa guutuu raabsan sun asii fuudhan Oromiyaa tana keessaatu. Biyya birootii fuudhanii biyya tam dhagee gara jarri sun as keessaa fuudhe. Waan hin sodaadhu ilmiin sun akka badaan deemne karaa tokkicha roga tokkicha hadiisa arba'iina irraa kaafnee asiin samitti yoo ol baane gamaa gamana ju'uu baanne Kana moo karaa mii waa gataa deemna ilmii gataa deemna ilmii hadiisaa ilmii tafsiiraa malee ilmii biroo buusaa deemna du. Dilli musxalahaa sun bu'aa deema. Dilli hadiisaa sun bu'aa deema. Dilli fiqihii sun bu'aa deema. Sheekh Aadam Tuulaa faqiihaa bar. Faqiiha yoo faqiih mazhab shaafi'i yoo jedhan Sheekh Adam Tuulaatii beek. Mazhaba shaafii faqiih. Sheekh Ahmad Watar faqiiha beek. Faqiiha jirru kun. Ulamaa'onni biroos akkanumatti waan rabbi isaanii raabse qaban ilmii hedduu waliin qaban hadiisaa tafsiira arabiyyaa fi musxalaha fiqihii islaamaa jechuudha. Kana hunda wal jalaa buusaan deemnu qara'aa deemna hunda isaatu yoo namni tokkollee waan kana hunda waliin qabatuu dadhabe Namni tokko ka tafsiira hadiisaa fi tafsiira, tokko immoo ka fiqhii zaabarra beeku, tokko immoo ka musxalaha qaceelloo beeku, tokkos ka kitaaba biroo fiqhii Islaamaa qaceelloo beeku wal wal sha wal gargaara sheeyni kun jechuudha. Yoggaa hadiisa asii qaraatu asumaan achi deemtee yoo feete musxalaha qaraata sheeka tokko biratti asrii booda jechuudha. Kana wagaraami. Gana gu- torbaan biroo immoo fiqhii qaraata sheeka tokko birootti gamalatti jechuudha. Fiqhirraan duroominaa. Akki ja'an ulamaa'iin nasihaa yaadu hundi namni tokko yoo xiqqaate ayya mazhaba haa ta'u kitaaba fiqihii tokko muktasara tokko beekuu qaba jaattu. Mazhaba fedhillee haa ta'u huma mazhaba jinniin qabu kun. Keessaa'u mazhaba gama hadiisaa dhiyaatu. Mazhaba imaamu Ahmadii fi imaamu Shaafi'ii kun irra aqrabul mazaahib ilal hadiis. Akkasiimi waan kanarraa kitaaba tokko barachuu bara. Yoo kunillee ta'uu baate

Walitti dhufnee darasoota Sheikh Umar Bushraatu gammoojjii tana keessa jira. Waliin laaqamnee gaafa san wal dhiibaa deemna. Darasaa hadiisatii fi darasaa fiqii jedhanii wal dhiibuu fi qabsoo jira. Darasaan fiqii suni warra kanaan zeeroo jettiin warra humaan beekne kanneen mahayyimii akkanan laalti. Warri kun immoo warra bid'aan deemu ja'aani. Samii dachi adda fageenyi harbi darasicha xiqqaa tokkoon minbararra xaaharumarra walitti dhuftee darasaan afaaniin walitti buute. Namni wal xafa'aa deemaa beeka. Yoggaa wali bu'an isini maal irraa qaraatan faraa'idaa uu beeytanii jee darasichi kun. Amma waan dhaga'een deemu jira innis. Darasaa hadiisaa tun faraa'idan beeytu jechuu dhaga'ee jira. Si hubatee jiraa beeka. Yoggaa inni akkas jee darasaan humnumaan faraa'idan beeytanii mee nama ajjeesi amma haa qooduu oollu jedhanii ajjeesi ati. Amma kun wayi deebisaa ree mee ati nama ajjeesi haa faraa'ida qooduu dadhabnu jedhanii. Amma akkamii harkaa bahe humnumaan bahe jechuu bara. Kanuma kanaafi. Asuma laan masgiida maccaaraa kana amma fooqii godhan ka gadii tokko gartee gandaa gad jiru. Masgiida sani masgiida hadiraa jaan namni hogga mirkaane. Miskiina. Amma sii galee. Kana halaafinnata kanaan nurra kufee duuba. Dubbii laafiftanii laalinaatu. Isin yoo Rabbi fedhe amata 20 har'aa booda, 15 har'aa booda, amata 10 har'aa booda gariin sheekha du. Gariin amata 5 har'aa booda ka sheekha ta'u isin keessa jiraachuun mala. Yoo waa'u kitaabuma tokkicha kana gaffixuu ka taa'u jirus jiraachuun mala du. Maal inni achi deemaa laali Sheekh Bakrii Dikichaa Guyyaa Daawwee deemee biyya Arsii, Baalee fi Diida'a deemee Nahwii Shee Aliyyii Golbo irraa kaasee Nahwii asiin fixee Daawwee deemee Fiqhii fixee Dikicha gale, Shee Bakrii Dikichaa dhageessanii mii? Yoggaa inni gad taa'e ilma haboo isaa isa dura jira Shee Muktaar jedhanii ganda isaan gamaatii aakhirame ilmaan habooti isaan ta'u. Maaliin galtee jee akkana Fiqhii fi Nahwii fixee majlisa dhaabuu gale yaa Sheekh Qaraatiin gana si hafte namni fiqhii fi naahwii sirraa qara'u waan jiru deem hadiisa qara'i jeen. Inni gaafa san duruu Sheekh Abdallaa Harajiituutii fi sheekkotii tanarraa hadiisa qara'ee gale inni gaafa san ofiifuu Sheekh Muktaar kun. Haarawatti Sheekh Bakri biyya gadi kute. Yoggaa kute eenyurraa haa qara'u? Namni gariin kanuma matnii hadiisatuu caccabsu kana kun namticha arabiyyaa dachirraa fixee deema saboo kana ka matniiyuu caccabsurraa hin qara'aa jedha sheen olii gad deema fadis kana dhaqa noolee tana dhaqa oda deemu shee abdallaah rajiituu bira dhufee rabbi rahmata haa godhuufi shee abdallaah rajiituu kun xabi'atti gama suufin maqa ammoo aalima biyyi sun oomishte irraa hidu fanni ayya fanni Aalima biyyi sun qabdu irraayi. Rabbi rahmata isaa haa godhu. Gaafa san suufiyyummaan nama hunda haa xiqqaattu abba maankaan qabu, abba cilfaan qabu, abba qorii guutuu qabu. Kana wakaraami namuu waa qaba duuba. Hin dogoggorinaa ijoollee tiyyaa daraa duuba. Dhiyoo tana dhuftanii hin dogoggorinaa duuba. Gariin maankaadha. Gariin ammoo cilfaan qaba. Gariin ammoo s- distuma guutuu qaba haa suufiyyummaa. Ammoo namni waa xiqqollee ta'u dhabe hin jiru duuba. Allaan magaalaa tanatti Saahibni kiyya tokko amma maqaa himuu hin fedhu. Ambaar gaarii biyya jireenya irraa haasa'uun gaarii beeka. Aboo Sheek Amiin olumaa gad deemta deemta deemta ilmoon tee tun dhumuu diddee mee Sheek Abalu bira si geessinni hanguma kana ijaazaa sii fuudhee ilmiin tun barakaa sii godhattee garaa sif taanaa jee hofleetin itti du'uu ka'ee ta'u amma nama jira saahibni kiyya kun tun naggaa deedha. Achi na geessee ijaazaa naa fuudhuu deema. Kalaas si jalaa dhumuu diddee wanni tuni ijaazaa irratti sii karraa sii fuunee qaraa sif tanaan jee. Ni jirti waan jiru suufiyumaan. Lakkii bara galatoomi jedhama itti koflee itti du'ee bira adda deemne ammallee ni jira saahibni kiyya yoo fide magaalaa godhe isin garsiisa ta'u. Amma maqaa himuu fedhu asitti. Namu akkana maan kalleen ta'u waaqe cachaa ture sin sobin sin sobin tundu. Achitti sheekha san kan musxalahas beeku kan fannii hunda beeku argatee sheek bakri hadiisa ilaa Bukhaarii Muslim qara'ee asit deebi'e sheeyni hundu. Ar'a sheekhni sun ni dulloome malee ilmiin fiqhiiti fi nahwii carcar kana keessaa eenyu bira jirti yoo jedhan Sheekh Bakri bira jirti. Hin dogoggoriin tu. Keessaa'u nahwi fi fiqhiin tu. Eenyutu Sheekh Bakri du'e bakka isaa san cufa. Eenyu cufa jettee yaadda ammaati. Nama hadiisa qaraa'isu hedduu qabaatu hin mala. Eenyu nahwii qaraa'isa. Eenyutu musxalaha qaraa isin? Hanqina kana hunda guutuu deemtan isin inshaa Allah. Maal jettan? Akka qaawni tokko islaamatti hin argamne qaawa kana namni cufu isin keessaa baayatu. Fannii tana hunda walii garagalchee ka kopha qabus ni baha. Yoo ammoo adda hirannee eh, takka takka fuunee akka uummanni keenya hin agabne yoo fiqii feete shee abalu bira deemi yoo naahwii feete abalu bira deemi yoo hadiisa feete abalu bira deemi. Maal qaba? Eybiidha? Biyyuma teenya ta'e rabbi nutti arjoomee nam tokkochi waa dhibba tokko beeka malee namni woma takka beekaa beeka. Dilli doktoora fi profeesara jedhanii yaaman kun wahuma takka beekaa beeka. Jaami'aa yoggaa koolleejjii barsiisu wahuma takka barsiisa ture. Yoo waa hisaaba, yoo waa ingilizanyaa, yoo waa waan biroo takka. Akkanuma kanaa miti. Takkittii sana yoggaa barsiisanii bayaa duuba. Ha tokkichi ol dhaabbatee waa dhibba tokko barsiisu kun sheeka keenya qofaa qaba duuba. Sheekha Islaamaa qofaa qaba. Qaraatii Islaamaa qofaa qaba. Kuni darajaa abbumti fedhe duniyaa tanraa itti dhaqqabuu hin dandeenye. Takkaa fiqii qaraa isaa, takkaa toohiida, takkaa siiraa, takkaa tafsiira du. Maaddiin tun hundi adda addaan abbaa gadisa Sheekh Abdurrazzaaq taa'ee qaraa'istuun ab- nama tokko tokko qabdi. Doktoora ciccimaa tafsiiraa. Sheekha tokkootu qaraaysa nu biratti kuni ni'imaa rabbiin tola nurratti oole. Isin gurbaa fuudhu moo warra dhiichisu? Jetteere? Ilaalla gaa wallaalla. Seenni harkaa wal qabna gaa. Kanuma kanaaf ammoo rabbi gurbaa fuudhu isin haa godhu. Maaliif? Namni garii waliin rakkifnaa hojii sodaachuun ni mala. Namni kun hundi yoo aalima ta'e maal qaraasifnaa oofaan ni mala namni gariin duuba. Isin amma biyya tamii waliin dhuftan isin amma. Yoo gaadda isin facaasan namni kophaa ganda isatti galu isin keessa hin jiru amma? Akkatti beeke dachiin hin guutamne namni maraatan ga'in dachiin nu dhumte se'a. Kana wakaraafi. Dachiin guutamte yoon qaraanis akkam goona ilmiin lafa guutte yoo jette ni gowwoomte beeke. Namni si wajji ganda kee waradaa keen kee xarafaa sana si wajji galu hin jiru. Si achi galata. Kana wakaraafi. Ganda keessa yookaan ati kophuma arra darasaa wajji jirta hedduu si fakkaate malee yookaan qaraatiin dhaabbattee bima adda je'e bakka buutuun beektu beeku. Lakkaawanillee sin argantu. Hedduudha dachiin guutte maal qaraasifna eenyuun nurraa qara'a kajuullee abban namni akkuma jiraat dhabamuu bar kana wakanaawe wama salaannuu fi wama maarroo goonu barannee arba'iinumattuu yoo dalayne maaltu nutti hafe darasaan hogga galaa kaate haasoo akkanaa eegalte yaa kee hadiisuma arba'iinattuu yoo dalayne dubbii wayii heddummeessuudha dubbii barisi dalaguudha yoo arba'iinumattuu dalayne haasawni kun namtichi kun fuulachi deebi'ee beekate hoggaa haasawa kana eegale fuullichi garagalee Eh, duruu gala ka'e jechuudha. Insha Allah waan xixiqqoon hin sobaminaa, waan biliclicii ijaan agartaniin hin sobaminaa, zabana dheeraa nurra dabre kan namni numa fuudhu, numa heerumsiisu, numa qotatu, numa jiraatu, kan nuti immoo numa agabnu, numa yaanu, nurra dabree beeki zabanni akkasii. Nurra kutee beeki. Rabbiitu subhaanallah ramaddii rabbiiti.

Harreen Rabbiin fe'e yakkattuu beeke? Ba'aan siin jallattuu beeke? Hin jallattu. Waa tiksaa jira Rabbi. Miskiina wallah. Suma kanaani diin biyya irra tiisu jira. Suma kanaan amantii biyya tanaa eegaa jira. Akkana si fe'ee booda yeroo kana hogga dabarsa gaafa san nutiin kun sa fayyaanuma qabnaa jettate. Amma gandi keessan manaa ni beelawaati. Ni beelaa warri keessan. Kolkolaw. Maaltu balaa si buuse du'a dasitti. Sagandi keessan nyaatee bulu ati maaltu balaa si buuse. Fe'aa rabbiiti rabbiin si fe'eera. Waan gaarii fe'amte namni waa hedduu fe'amaa beeku. Namni jazbummaa fe'amu ha fuqreetti fe'amu. Tuulaa beeku fuqree ilaa naannoo kanaa. Mata guddeessi machaara'a aarifa keenya nu laala'a. Laal mata guddeessi nu gama kana mata guddeessi laa gama kana laa. Ganda kana anaatu irraa dhoorkaa ture. Mata guddeessa barri hin banamte seenii hammaarradhu waan haajamte. Dachii goggoyduu zayituunaa fi barzaafii fi sagaraa nama waan jirte. Ammallee akkasuma. Mata guddeessatti haalan barree Waan obboleessa rabbii caaluun garree. Ni jeeggarsiifnaa beeki beekan dhiifne. Jeeggarsiifnee tokko tokkoo hulaa duraa qaban kana hiikuu dandeenyaa beeka. Rabbii jecha kana hundarraa qulqullooyne Allaha tokkicha qaraasifne malee goojjoo takka asii jaaranne dhiin'eef hin dhaganda kana duuba. Hata bikka sindaa sii himaa ta'u. Yoo jeekkara, yoo faaruu namni nurra faarsu hin jiru ta'u. Yoo afaanii waa namarraa hiiku namni nurra hiiku ni dhufa jeetti nama dhufu. Kana hogganaame qamisa irraa baafnee galchinatu. Maaliif dhiifne? Allaahaf barsiifne kan wanni kun sirrii miti jenneetu. Kana tiysuu si qaraasisa, wayiif fe'ee si oofa, wayiif deemaa jirta. Wahiin si tiysuu deema. Guyyaa tokko ummanni sitti haajamuu taa. Guyyaa tokko qaawa tokko islaama irraa cufuu teeysa. Namni waa bare ni kasaare jechuu kiyyaami. Namni sheeka tayeen qaraasisin ilmiin isaa ni fashalte jechuu kiyyaami. Akkasitti hin fudhatin. Kuni qooda rabbiiti. Rabbiin abbaa fedheef kenna. Rabbii isinii haa kennu. Ammoo namni qara'e kun yoo qaraasisuu baate.